Бу тапшыру нәкъ менә минем яшьтәшләрем һәм миннән әз генә өлкәнрәкләр өчен бик тә кызык булыр, чөнки бүген бездә кунакта бик кызыклы һәм бик уникаль кеше. 2005 елларда татар рэпын сәхнәгә алып менгән, шул рәвешле бик күп үзенә игътибар җәлеп иткән һәм бик күп тәнкыйтьләргә дә дучар булган, үзен исә явызлык фәрештәсе дип атаган

Бераз гына хәтта көтелмәгән кунактыр да. Сүзне дә шуннан башлыйсы килә, шундый зур, ташкын булып, яшен булып, ут булып килеп кергәннән соң, бөтен халык шашып, татарча рэп тыңлый башлаганнан соң, ничек килеп кердең, шулай юкка да чыктың кебек син. Бу сорауга җаваплар яңгырады инде алдагы интервьюларда, менә ләкин теге киң аудитория ишетмәгәндер дип уйлап торам һәм инде монда аңлатма бирергә кирәк. Нишләп юкка чыктым? Иң беренчедән ул әйтәләр бит сыртың белән түшәмгә э, терәләсең дә нишләргә белмисең җырлар кабатлана башлады э, теге темалар мәүзухләре дип әйтик инде татарча алар да кабатлана башлады рифмалар кабатлана башлады музыка шул ук музыка һәрбер җырга э, сеңә башлады шуңа күрә әйтәләр бит кайбер башкаручылар үзләренең теге пик ноктасында булган ә, мизгелләрен тотып калмакчы булалар. Ә, һәм теге яза башлар яңа җырлар, ул э, җырларның теге тәме бетә башлый, алар төшенкелеккә биреләләр. Мин бу этапны үтергә теләмәдем. Ә, минемчә, әгәр дә ки э, теге китергә җыенгансың икән, аны пик ноктасында китергә кирәк. теге депрессиягә бирелмичә теге реалийлардан өзеп алалар бит кешеләрне менә шундый этапларны үтергә теләмәгән идем мин шуңа күрә китергә теге зур сәхнәне калдырырга ният кылдым дип әйтәдер ләкин китсәң дә яңа җырлар язылып торган икән ме аны без генә белмәгәнбез Теге киң аудиториягә гына чыкмаган ул җырлар. Киткәннән соң иң теге халыкка таралган җырлар ул Флора Байгучи һәм Зөлфәт Хәкимнең кушымтасын кулланып яздырылган Зомбиленд җыры. Мин күп кенә танышларның телефоннары шалтыраганда яки будильниклары уяткычларында дип әйтик инде, алар шул җырны куя иделәр. Менә. Ә аннары инде исә мин бары тик иҗат белән генә шөгыльләндем, бернинди пиарсыз, бернинди рекламаларсыз, бары тик иҗат. Димәк инде теге Барс медиа белән эшләгән чакта, теге җырлар радиода яңгыраган чакта мин ел дәверендә альбом яздырырга өлгерәдер идем. Ә инде зур сәхнәне калдырганнан соң бары тик бер альбом чыкты һәм инде э, бары тик аерым җырлар җырлар гына чыгып торды елга бер яки ике җыр менә хәзер шул ук барс медиа инде имин сине э, бик нык күрәсе килә сәхнәдә һәм тамашачының да күрәсе киләдер чөнки менә бу рэп юнәлеше ничектер һаман да чыгып китә алмый үсеп китә алмый менә без синең белән экран артында сөйләшкәндә дә син әйткән инең шундый фикерне Мин менә әзме-күпме юлны таптадым да һәм ул юлдан әле баручылар булыр дип уйладым, ләкин баручылар булмады, дип. Ничек уйлыйсың, сәбәпләре нәрсә булды икән? Сәбәпләре, төп сәбәп э, безнең татар сәхнәсе, татар эстрадасы, мәсәлән, рус эстрадасы белән чагыштырганда, алай киң э, мөмкинлекләр бирми. чөнки мәсәлән статистикага биреләсем килми татарча сөйләшүче кешеләр теге татарларның гомумән алган күләмендә бик күп түгел бу кызганыч һәм инде татар музыкасын тыңлаучылар алар арасында шулай ук бик зур процент түгел ә инде татарча рэпны тыңлаучылар бу инде гомумән алганда күз алдына китереп була ничә процент Ә, икенчедән, менә без синең белән сөйләшкәнчә, һәрбер э, музыка юнәлешен, рэп булсынмы, белмим, поп булсынмы, джаз булсынмы, төрле-төрле юнәлешен э, өстерәп барыр өчен, алга итеп барыр өчен, э, бу юнәлешнең колы яки җанатыры булырга кирәк. Әйе. Без бит нәрсә дип әйттек әле? Бытовуха дигән сүзне көн күреш көндәлек ә, мәшәкатьләр көндәлек мәшәкатьләре кеше иләнә ә, көндәлек мәшәкатьләренә чума башы белән кредитлар ипотекалар ә, хезмәт хакылары кирәк машиналары кирәк моны кирәк бу кешенең ә, иҗади теге упкынын сүндерә Һәм инде бу аның э, көндәлек мәшәкатьләренә чумуы, теге баш белән каплана һәм аның иҗади чаткынын, иҗади упкынын дип әйтик инде, иҗади учагын дип әйтик, э, сүндерә. Сүндерә. Синдә шундыйрак процесс булды, шулай ук. Һа, берникадәр вакытка шулай булды. Тик моның сәбәбе бар, э, бәлкем соңрак сөйләшеп алырбыз бу хакта. Теге ноктасына җиткәч дип әйтик инде әйе ә менә ул вакыттагы бик күп җырлар чыгып өлгерде бит инде име хәтта ки анда легендар илһам шакиров белән бергә сез татар җырында да чыгыш ясадыгыз син менә ул чактагы шәкүр һәм бүгенге шәкүр арасында аерма бармы юкмы ничек уйлыйсың әлбәттә җырлар язганда аерма бармы әлбәттә бар ә син ул вакытта нинди зур масштабларда эшләвеңне аңлый идеңме үзең дөресен генә әйткәндә юк юк Минем өчен менә төп ләззәт алу процессы ул җырлар язу һәм җырларны яздыру иде. Сәхнәгә э, сәхнәгә чыгып э, җырлау минем өчен андый канәгатьлек бирмидер иде. Бу минем өчен ниндидер сынау иде, дөрес генә әйткәндә. Чөнки э, бик авыр сәхнәдә торган чакта кешеләрнең сиңа ничек сине ничек каршы алуын күзәтергә күрергә һәм, әлбәттә, гомумән алганда бу авыр процесс. Ә инде син кире сәхнә артына кергәч, сиңа әйтәләр, вообще шәп булды, прям классно булды. Һәм син бит сәхнәдә идең әле генә. Син аларның алкышларын ишетмәдең, син аларның күзләрен теге ут яктыра сәхнәдән. Күп очракларда теге... Тотып өлгерми идең? Юк. Һәм шуңа күрә менә Илһам абый белән яздырганда, Илһам абый гомумән алганда менә хаман сөйлим мин аны. Э, бик гади бер нинди теге пафос сүзе искәрдедер инде ул хәриме, теге пафос булсын инде. Мин миндек юк инде. Андый андый нәрсә гомумән алганда юк иде. Минем ул вакытта хәтерләсәң, бер 4-5 балдак, теге көмеш балдаклар, перстеньнар. Монда көмеш, монда көмеш, тешләрем үземнеке генә калды, Аллага шөкер, аны да куйдырыр идем, чүп калса. Без очраштык Илхам абый белән Барс медианың конференц-залында һәм мин утырдым, минем кулларыма кояш төшә дигән. Һәм Илхам абый үзенең никәшенә, аның белән никәше йөри, шулай Илхам Әйтә, кара әле кулларындагы балдаклары ничек ялтырый. То есть кеше бер сүз әйтмәде, син кем? Сиңа нәрсә кирәк? Ник мин синең белән яздырырга тиеш? Син минем кем икәнлегемне беләсеңме дип, андый бер сүз булмады. Мин үзем дә менә алай үзен тоткан кешеләрне бик яратып бетермим. Мин андый кешеләр белән дистанция куярга тырышам, тотырга тырышам. Чөнки минемчә син шул ук иттән шул ук э, күзәнәкләрдән торасың күзәнәкләрдән торасың йолдыз тузаныннан бары тик син беркем түгел әгәр дә э, ладно бу ярамлы сорау теге минем хәзер э, эмоциональ якка күчерә

Ә менә син әйтәсең бит, мин э, тоймый идем менә сәхнәдә, әй миңа әйтәләр, әйбәт булды, тегеләй, болай тамашачы да кабул итте. Э, сиңа бәлки бик тиз килгәндер ул популярлык? Уйлаганың юкмы синең ул турыда? Чөнки ул вакытта ничектер менә Барс Медиа компаниясе шундый ташкын итеп бәреп кертте ул яшьләрне, һәм барсы да ничектер бик шома да барды кебек. Сезнең өчен, әлбәттә, шома булмады инде ул, продюсерлар өчен дә шома булмады. Ләкин тамашачы өчен ул бик тиз этап булды. Бу, минем уйлавымча, бу Бу елны дип әйтик бит, 2005 нче елны күп кенә сәләтле Э, башкаручылар җыелды. Ландыш Никмаҗанова, Иркә, Илдар Әхмәтов, э, Илшат Вәлиев, Илшат Вәлиев, Раяз Фасыхов, Мөнир Рахмаев. Бу бит инде бу кешеләрне бергә җыйсаң, тулаем концерт куярга була әйе алар сәләтле кешеләр әле дә э, иҗат итәләр әле дә иҗатта берсе дә төшеп калмады ялгышмасам э, кайберәүләр белән аралашабыз әле дә теге тирән хөрмәт белән карыйм аларга шуңа күрә сәбәп шундадыр Була шундый этап һәр нәрсәдә бик сәләтле башкаручылар дип әйтик инде, җырчылар, язучылар, алар җыелып бер сәлеп әйтик. Бер ташкын ясыйлар, юл яралар. Һәм инде үзенчәлекле музыкаль революция барлыкка килә. Син ул елларда Барс медиада үзенчәлекле революция булды дип уйлыйсың? Минемчә, иә. Чөнки Әйтәм бит, э, үзенчәлекле караш белән яшьләр э, музыкага үзенчәлекле караш белән килделәр. Димәк, инде теге э, электән винтаж музыка, винтаж белем генә түгел, ә инде заманча ул вакытта бит R&B, рэп юнәлеше бик популяр иде. R&B юнәлеше, җин төрле-төрле-төрле музыканың төрле юнәлешләре популярлашып килә башлады дип әйтик инде. Һәм аннан ниндидер элементлар алырга буладыр я. Э, тупланып. Атна сайын әле татарча дискотекалар бар я хәтерлим. Әлбәттә. Э, Әлбәттә бу инде. Хәтта менә синең җырың да минем э, телефонда рингтонда торадыр, мин сагынмыйм, сагынмыйм. Менә ул вакыт 2005-тән алып 2010 елга кадәр ул татар дискотекаларының алтын чоры дип әйтеп була аны. Чыннан да. Бу менә алтын чор. Белмим, хәзер бүгенге көндә яки алга таба андый нәрсә булыр микән, юк микән? Мәдә ләкин булыр дип ышанып калам, чөнки бу э, теге тулаем солянкалар мәсәлән форматындагы булмаган башкаручылар өчен бу чыннан да яхшы площадкалар үзләрен күрсәтергә һәм инде ә, дискотекаларга бит ә, теге Яулык киеп, теге әбиләр, апалар килмиләр бит инде алар. Дискотек, дискотекларга теге заманчарак э, музыканы яраткан, заманчарак музыкага сусаган кешеләр килә. Шуңа күрә, әлбәттә, бу алар өчен яхшы площадка. Минем уйлавымча, э, татар дискотек дип иртәдерек без бит аны. Әйе, әйе. Э, дискотекларның алтын чоры иде һәм э, тик Нишләптер бу период дип әйтик, э, төшенкелеккә килде. Ләкин бүгенге көндә минем уйлавымча бу алтын чорны, татар дискә түкләнгән алтын чорын э, яңадан э, кире кайтарырга була. Кире кайтарып карау этабында без чыннан да менә хәзер җәй башлана. Ачык һавада татар радиосы атна саен дискотека оештыра. Син анда кил.

мөмкинлек бирә. Карт кешеләр әйтмешли, шәп вакыт иде, име? Шәп вакыт иде, без карау мин синең белән хәзер теге үз ниндидер бер бер дулкынында булгач, үткән кешеләр кебек име? Безне өлкәнрәк кеше караса, эй, Алла, сез дә сез дә булдыгызмы дип утырадыр инде, име? Һәм хәзер менә яңадан сине сәхнәдә бик нык күрәсе килә һәм беләм, син бик Менә ничек дип әйтим инде. Шундый тәмле бер көн машинада утырдым да, татар радиосын кабызып җибәрдем һәм бу мәйтәм Шәкүр. Бу Шәкүр генә була ла, мәйтәм, мин теге заманнан калган ритмнарымны ишетәм әле, әйме. Шундый матур э, җыр анда Тынакиян, нәрсәдер менә шундый Алмаз Мирзаинов белән берлектә язылдырылган Вектор дип аталган җыр. Әйе, ничек туды? Ничек аны менә шулай зур сәхнәгә чыгарырга дип уйладың? Вакыты җитте дип уйладыңмы? Дөресен генә әйткәндә, әле тәкъдимне кабул итү булдымы компаниянең? Юк, дөресен әйткәндә, бу җыр да минем җырлар ничек туа, менә процессы турында кыскача гына. Мин музыканы табам, теге безнеңчә минус дип атала инде. Миңа ул ошый һәм Шул вакытта мин кушымтасын, дуэт булса, кушымтасын кем башкарганын беләм инде ул мизгелдә. Тик менә Алмаз Мирзаянов белән без таныш түгел идек ул вакытта. Мин теге дусларымнан телефонын алдым да, сөйләшеп, очрашып, мин әйтәм, менә мондый җыр бар. Яздырсак, нәрсә дип уйлыйсың? Давай, давай, эшләп карыйк дип. Вот. Шулай барлыкка килде. Бу инде теге беркем уйламаган, ике Алмаз да мин дә бу җырны теге радиога бирербез дип яки нишләрбез дип мәмәде, ләкин вакыты җиткән.

Яңа ямаулар, яңа ярада, яңа яралы. Инде тиздән яңа җыр чыга. Бу эфирны караучылар аны Сөлге чигәм, искиткеч. Рәхмәт. Бик, бик менә шундый миңа калса. Мин Лилиягә тыңлатып карадым. Безнең буынга бик ошый торган җыр булачак бу. Мин бик тә теге өмет итәм шулай булыр дип, чөнки бу җырның идеясе Ялгышмасам, бер алтымы, җидеме ел башымда яшәде, йөрде, ничектер теге үз сәгатен көтте. Әйтәләр бит, җиргә ыргыткан орлык та бер секундта чыкмый дип, аңа вакыт кирәк дип. Вакыт кирәк. Да, һәм инде эфирны караучылар бәлкем бәлкем кайберәүләр ишеткәндер инде. Чөнки комментарийларын бәлкем калдырырлар, менә үзенең фикерен, тамашачының фикерен ишетү кызык бит, әйме? Да. Мин бик яратам Татар халык җырлары белән яки татар халкыбызның теге элекеге винтаж җырлары белән эшләргә бик яратам. Сизелә ул синең иҗатыңда бик. Теге минем үземә дә зур, бик тирән ләззәт китерә ул. Менә бу процесс өстендә эшләү. Чөнки бу җырга, бәлкем онытылган җырга да ниндидер яңа сулыш, яңа свежий караш дип әйтик инде. Свежий безнең татарча ничек? Заманча дип тәрҗемә итеп куябыз. Заманча, дымлы пульверизатордан су сипкән менә шундый караш. Күрә, миңа ошаган әйберләр, мин яратам шулай, шундый юнәлештә иҗат итәргә. Әйе. Әйләнә карусель Әйләнә сәгатемнең көмеш уклары Әйләнә бар дөнья Өйрәмәсе белән туздырып булганын Берни тормый тиссо Муендагы алтын муенса Барысы да тимер кисәге Җаныңда бер грамм кешелегең калмаса Ничә ай бер хәбәрсез Радарларымда юк хәрәкәт Шикәрсез кофе, конверслар, худи ялан тән өстенә Үтәлмәгән антлар Таш булып өстериләр аска карап бары тик сал

рэпны күп кеше чыннан да ниндер теге проблема күтәрү э, агрессивлык белән кабул итсә дә әйме ләкин синең рэпта ниндер менә шул ук татар милләтенең, татар сәнгатенең имә асыл ташы булырдык җырларны да алып кертеп җибәрүең. Һәм мин э, бик гаҗәпләндем. Әле күп еллар элек үк синең нәкъ менә шәһәрдә тәрбияләнеп үскән бала булуыңа, шулкадәр чиста татарча сөйләшүеңә һәм татар әдәбиятын шундый яратуыңа, син мәсәлән, Без әле тапшыру башланганчы, о, Ренат Харисның монда китабы бар икән, монда тегеләй, былай, былай сөйләшеп утырабыз, димә. Һәм син һәрбер э, татар әдәбияты дисәң дә, татар сәнгате дисәң дә тирән кереп китә алырдай кеше бүген. А, дөресен генә әйткәндә, бик бик зур рәхмәт шундый матур җылы сүзләр әйттең син. Әмма дә ләкин мин э, Татарча әсәрләр укырга минем өчен кыенрак. Син русча уйлыйсыңмы? Мин өч телдә уйлыйм, дөресен генә әйткәндә. Чөнки мин, минем бик кенә, бик күп кенә дусларым Европада яшиләр, Африка илләрендә. Бик күп кенә кеше, теге, бик күп кенә дусларым яши чит илләрдә. Без хаман инглиз телендә аралашып торабыз. Һәм инде үз үземдә күзәтә башладым теге татарча да уйлыйсың урысча да уйлыйсың инглизчә да уйлыйсың кайчагын кайбер ниндидер ситуацияләрдә шуңа күрә монда мөмкинлегегез булса телләрне өйрәнегез ничәмә кадәр э, күп тел өйрәнсәгез баш миегез шуңа кадәр яхшырак эшли башлый минем уйлавымча шул э, мөмкинлегем булса вакытым

класс үзем өйрәнеп карадым әмма дә ләкин моңа бик күп вакыт кирәк моңа бик күп игътибар кирәк булып чыкмады әлегә вакыты җитмәгән әлегә менә вакыты җитмәгән дип син име сәнгатьтән киткәч төн дип әйтик инде име зур сәнгатьтән профессиональ сәнгатьтән киткәчтен шундый бер момент булды име без бер съемкага әзерлибез һәм очраклы рәвештә генә язып җибәрәм хат Һәм хатка бик адекват, бик матур җавап килә. Ярдәм итәм дигән җавап килә. Мин әле аның син икәнен дә белмим. Һәм э, син хәзерге вакытта эшлисең, дөрес итеп үзең әйт әле. Э, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында. Әйе. Э, министрлыгының үзендә түгел инде, э, безнең Казанның икенче номерлы эзләү һәм коткару Эзләү һәм коткару. Отряды, әйе. Заналь. Безнең Казаннан кала әле тагын Казанны урап алган җиде районы бар. Безнең җаваплылык зонасы. Ничек бу эшкә килеп кердең? Ничек кыскарак, ничек, нинди җавап кайтарым икән? Чөнки монда монда тулаем бер зур хикәя. Монда дус дусларыбызның берсе суламыйча э, тын ала алмыйча ятты аны реанимацияләргә туры килде берничә тапкыр шул кичен бу инде ничәме ничә еллар элек шул ниндидер зур йогынты ясады ниндидер эмоция эмоциональ этәргеч бирде гадәттән тыш хәлләр министрлыгының бер вәкиле булырга һәм син ялгышмасам инде шактый озак 2015 елдан 8 ел булалы берсе 8 ел бу эштә шактый зур һәм катлаулы миссия бит инде бу Кемнеңдер гомере кайвакыт нәкъ менә Аллаһ Тәгаләнең һәм сезнең кулларда дигән сүз. Кызганычка каршы шулай. Шулай булгаларга мөмкин әйе. Һәм э, менә шундый катлаулы темага килеп кергәнбез икән, әйдә катлаулы сорауларны да шушы урында биреп, э, шушыннан аннан соң башка темага күчербез, әйме? Синең э, хәзер без беләбез инде гаиләле кеше икәнеңне, име? Менә без сине сәхнәдә бер төрле беләбез, име? Дус буларак икенче төрле беләбез. Ә өйдә син нинди әти? Нинди ир син тормыш иптәшеңә? Чөнки син балалар турында сөйләгәндә, син бөтенләй э, син шәкүр түгел, син алмаз, син башка. Бу бит инде э, Сез бит им балаларың. Әйе. Мин белмим ничек ничек аңлатырга моны. Идә мин менә идәге булган э, халәтемне дип әйтә дип әйтәм, халәт дөрес дөрес тә түгелдер инде. Мин нинди идә андый кеше буларак мине беркем дә күрә алмый. Чөнки идә мин үз-үзем була алам. Теге Оркада баланы сикертә торган алмаз. Син дә ул видеоны күрдеңме? Да, я. Белем, балалар белән рәхәт. Үзең үзеңнең балачагыңа кайтып була. Кайта аласың. Бу бит тагын бер форсат. Сиңа балачакта әти-әниең әйткән сүзләрне син аларга әйтә аласың. Ул бит шулай ук рәхәт. Шулай. Менә үзләрең үзеңнең балаларың булгач, син аңларсың дип әйтәләр бит. Безгә еш кына әйтә. Мин аңладым. Менә шуңа күрә өйдә мин гомумән алганда бүтән кеше. Андый кеше буларак э, мине беркем күрә алмыячак беркайчан да. Бу өйдә безнең үзебезнең теге ә, дәүләт кечкенә генә. Кечкенә генә дәүләт, безнең э, экосистема, атмосфера. Мин шуңа күрә социаль челтәрләрдә ә, гаилә турында сөйләргә яратмыйм. Бу э, экосистемаң экосистемага ниндидер теге кертемнәр кирәк түгел һәм белмим, әйтәләр бит теге бәхет тынычлыкны ярата дип. Шуңа күрә Ә, кайбер җырчылар моны инде теге ә, төп ә, үзләренең төп ә, Аудитория. контентлары да төп аудиторияләре өчен ә, чыгаралар. Мин алай бик итәсем килми. Чөнки минем гаиләм, ул минем гаиләм. Әмма дә ләкин хатынымның, балаларымның фотографияләрен ә, социаль челтәрләрдә ә, күреп була. Тик менә Тормышыбызның ничек барганын күреп булмый. Әйе. Барысы да гап-гади. Тормышның ничек барганын күреп булмый, ләкин рөхсәт итсәң инде без әз генә кагалып алар идек. Синең Тормышта шундый момент була, Алмаз Корбанов кыска гына вакыт аралыгында 17 килограммга ябуга да, бөтен тормыш кыйммәтләре дә үзгәрәйме, төнге клублар да бер читкә китәйме, бу периодтан соң Алмаз үзгәрдеме? Әлбәттә, монда төп сәбәбен дә әйтеп китерә кирәктер бит инде. 2017 елда Март аенда менә туган көн алдыннан дип әйтик инде, 25-нче һәм 26 мартта олы кызның Айлинның 4 ай яшендә дип әйтәләр инде. 4 ай вакытында баш миенә кан салды. Гомумән алганда кайбер табибларның җавапсыз булганына күрә, менә шундый хәл килеп чыкты. Алин комада ятты 5 көн. Теге гомумән алганда бик авыр хәлдә. Теге дөньядан аны бүтән инде җаваплы, адекват табиблар кайтардылар дип әйтик инде. Тартып чыгардылар. Бу сезнең гаиләне, сезнең тормышка булган карашны бөтенләй үзгәртә торган вакыйга. Әлбәттә. Чөнки тормыш икегә бүленә. Бу вакыйгаларга хәтле булган тормыш һәм инде тормышны гомумән алганда яңадан башлау. Тормышны бүтәнчә төзү бүтәнчә күрү, бөтен нәрсә үзгәрә. Һәм э, сезнең тормыш тулаем Айлинның тормышы белән яши башлыйсыз сезәйме? Чөнки э, ул инде хәзер нәкъ менә әти белән әнинең һәрвакыт ярдәме астында гына. Әлбәттә. Әлбәттә. Э, ул инде реабилитацияләр, реабилитацияләр табиблар рәсәйнең э, көньягында инде андагы реабилитацион центрларында булмаган җир калмады ахрысы шактый ерелде рәсәйнең э, көньягына аллага шөкер үзе йөри башлады Менә ансы бик канәгатьләндерә, бик зур шатлык. Зур җиңү инде бу сезнең зур эшегез. Зур җиңү без кечкенә генә җиңүләргә, кечкенә генә адымнарга теге сау сәламәт балаларның гадәти уңышлары Безнең э, олы кызыбызның менә шундый ук уңышлары безнең өчен зур бәйрәм. Бу зур шатлык. Бүтәнчә карыйсың инде, гомумән алганда бүтәнчә. Ә гаиләдә бер-берегезгә карата мөнәсәбәтләр үзгәрдеме? Хөрмәт үсте, минем уйлавымча, хөрмәт үсте, хөрмәт чыныкты. Э, гаилә Гомумән алганда чыныкты. Һәм аннан соң сезнең туды икенче сабыегыз. Айша. Ансын. Ут. Анса ут, субханалла. Биргән Ходай уңган бодай. Ансы булдыра, пыр туздыра ансы. Субханалла. Бер-берсен яратышалар, иң мөһиме. Айша садикка киткәндә Айлин теге юксынып тора, елап бала кайшаган. Инде Айлинны берәр җиргә алып китсәң, Айша эзли башлый. Сагына башлый. Әйе. Шулай. Ә менә еш кына менә мондый моментларны кешеләр сөйләмәвен кулай күрә. Алмаз, син ничек уйлыйсың, ни өчен икән? Бер уйлап карасаң, мин дә бит сөйләми идем беркемгә. Әйе шул. Моңарчы синең бер дә әйткәнең юк иде. Бәлкем, кемдер бу ситуациягә теге үзен жәлләтмәкче була дип, нитмәкче була дип уйлый торгандыр. Белмим, бу кешенең үзеннән тора. Кайбер кешене бит э, мондый ситуацияләр сындыра. Психик яктан, физик яктан мин без менә гаиләдә дә сөйләшәбез, бу вакыйгалар кайран гына сәламәтлекне алды. күпме сәламәтлек калган икәндер теге резервуарларда әйе моны беркем белми әмма дә ләкин ә, теге 17-нче 18-нче елда мәсәлән булган фотоларны карыйбыз һәм бүгенге фотоларны карыйбыз ә, урысча әйткәндә мы конкретно сдали вот ә, кешеләр нишләп әйтми бәлкем үзенчә э, бу проблемадан Теге әйтмәсәм, проблема чыкмаса, бәлкем ничектер качып булыр дип уйлый торган. Җиңелрәк булыр дип. Бәлкем. Чөнки һәрбер мондый ситуацияләр алар индивидуаль. Һәр кешенең моңа реакциясе индивидуаль. Гаиләләрдән, мәсәлән, әти яки әни чыгып китергә мөмкин. Түзмичә. Әлбәттә, чөнки бу Мондый агымда яшәү ул чыннан да катлаулы. Әмма дә ләкин син бу синең балаң. Син үз вазифаларыңны тиешлесен эшләргә тиеш. Иң иң җиңеле ул чыгып китү. Кемгәдер калдыру әйме? Әлбәттә. Иң җиңеле шул. Без җиңел юллар белән йөрмибез, шуңа күрә заманда рэп белән шөгыльләнә башладык. Әйе. Барысы да әле шул вакыттан бирле үк башланган инде дип әйтәсең килә инде синең. Да. Ә ләкин бүген син э, бик бәхетле әти дип беләм мин. Шөкер. Аллага шөкер, биргәненә шөкер. Син бу ситуацияләрне э, үзеңә инде кабул итеп, алар белән яшәргә өйрәндең. Иң э, авыры бу ситуациядә, беләсеңме, Сәйдә, иң авыры кабул итү иде. Бу бит бу ситуацияне син нәрсә дип уйлыйсың, менә кешеләр дә күргәндә? Әй, бу миндә түгел, бу кешедә, жәлләп куясың, ә аннары онытасың. Ерак кебек тоела. Ерак э, кебек тоела. Э, үз гаиләңдә мондый нәрсә булып чыккач, э, иң беренчедән нишләп минем белән булып чыкты бу дип. Минем белән булып чыгарга тиеш түгел иде ул дип. Шундый уй фикерләрдә. Беренче көнне Айлин реанимациягә эләккәч, минем үләсем килде. Ну, кем, кем, кем ничек? Кемгә ничек? Ну, менә шулай. Вот. Шуннан да шулай. Һәм нишләптер менә безнең әйләнә тирәбез, мин нәрсәгә игътибар иткән, без беренче тапкыр студент вакыты безне алып барганнар иде чит илгә. Мин анда әз генә темадан читкә китеп инде бик күп инвалидларның урамда булуын күрдем дә һәм беренче уйлап куйдым әйтәм монда бигрәк күп икән алар аннан соң кайтып үзебезнең статистиканы укыйбыз ә бездә алар тагын да күбрәк икән ләкин без ничектер менә юмабыз кебек бу теманы шуннан да бар ул анда әйбер Безнең э, кешеләр теге кыерсытып әйтүем түгел, әмма дә ләкин э, менә мондый нәрсәгә әзер түгел. Белмәсәң куркалардыр теге менә э, андый балалар белән, андый кешеләр белән аралашсаң, үзеңә йогыр дип куркалармы, ниндидер сихер юлы белән яки белмим. Тик безнең кешеләр э, күп очракта э, моңа әзер түгел. Читтәрәк булса, минем белә булмас кебек. Баран ситуация. Әмма Менә гадәттә кеше тормышында шундый вакыйгалар булганнан соң, әйме, үзеңдә дә казынасың, әйе, нидер сораулар да бирәсең һәм аның артыннан нидер нәтиҗәсе дә була, әйме. Синең нәтиҗәң ниндиерәк менә бу очракта? Бу ситуация белән параллель уздырсаң, менә теләгем яки теге месседж дип әйтәләр бит инде бүгенге көндә андый нәрсәләргә үзегезгә эш сайлыйсыз икән, әти яки әни шул эштә яхшырак эшләрсең дигәнне тыңламаска, үзеңнең күңелеңдә нәрсә утыра, син менә мин бу эшне 100%, 110%ка яхшы башкара алам дисәгез, менә шундый юнәлешне, җаның тарткан юнәлешне сайларга кирәк. Димәк инде әйтәләр бит по призванию. Менә теге Ходай биргән эш кешесе, Ходай биргән табиблар бар, Ходай биргән укытучылар бар. Менә бөтен өлкәдә шундый кеше булып була. Менә шушы гаилә, яшәеш турында имеш сөйләшә башлагачтын, бер караганда инде мин менә сине белгәч аңладым, ни өчен шулай булганын. Ә икенче яктан караганда, кайбер кеше өчен яңалык булыр, син шәһәрдә үскән, име? Ул синең җырларыңда да ишетелә, менә Горький, анда Декабрь, шундыйрак сүзләр бар. Аннан соң син шәһәрнең үзәгендә яшәгән. Һәм бүген син авылда яшисең. Менә шулай бер көндә бөтен фатирларны әйберләрен сатасың да, авылга кайтып китәсең. Нәрсә белән бәйле булды бу? Ну, бу авылда яшисең инде. Бу авыл Казанны терәтеп тора. Казанны терәтеп торса да инде. Әйе. Үз йортың белән яшәү кулайрак, рәхәтрәк. Теге Күп кенә танышлар, сәхнә кешеләре күбесе күченеп китте. Алар белән дә аралашканда әйтәләр бит кайберәүләр. Мен миңа рәхәт, мин әнә трусиктан да урамга чыгып китәм, рәхәтләнеп йөрим. Теге үз йортымның территориясендә. Син шәһәрдә шулай йөреп кара. Наряд чакырталар да алып китәләр үзеңне. Теге белгән ней маршрут буенча. Шуңа күрә үз йортың белән яшәү уңайлырак, рәхәтрәк. Тынычрак, машина куерга урын бар, һава чистарак. Кирәк икән, скважинаны казытасың, теге җир астыннан чип-чиста су эчәсең. Теге ә, бик күп ә, уңайлы яклары дип әйтик инде. Шуңа күрә син хәзер инде әти-әниеңдә үзең белән алып киттең? Башта, башта без күчендек э, гаилә белән. Аннары бер елдан соң безнең урамга ук э, әти белән әни күченделәр. Ә өч урам бездән өстәрәк мин бер туган апам яши езни белән, э, гаиләсе белән. Менә теге без бер тирәдәрәк бөтенебез. Ja. Һәм сиңа шулай ошый. Әйтәләр. Төрлечә була бит. Төрлечә була инде, әлбәттә. Төрлечә була. Һәм инде минем кабинетымның тәрәзәсеннән минем вектор җырында ул юлларны ишетеп була. Мин күчендем төп үзәктән, Э, китәр диеп борчуларым каршы ала алыр өчен тимер кошларым кайтканын мин күрәм э, аэропортны һәм инде э, тимер кошларым самолетларның ничек кайтып төшкәннәрен һәм инде очып киткәннәрен бу минем өчен элек электән ниндидер теге могҗизалы теге мизгел булмаса әмәде ләкин ә, э, күңелне ничектер э, җылытып тетрәндереп тора торган мизгел иде мин аэропортны гомумән алганда яратам э, теге самолет белән сәяхәтләрне бик яратам шуңа күрә аэропортка якынрак күчендек һәм инде кабинетымның тәрәзәсе әлбәттә тагын кабатланып китәм аэропортка карап тора минем өчен бу мөһим тимер тимер кошлар кайткан тагын нәрсәләр мөһим синең өчен Мөһим әйберләр күп алар. Лилия, бу бер тапшыру кысаларында гына сыйдырып. Менә бүген хәзер. Коронавирус күрсәтте сәламәтлекнең э, буш сүз түгел икән. Икәнлеген, сәламәтлек теләүнең. Сәламәтлек әлбәттә. Э, әйтәләр бит Стив Джобстан сорап карагыз, байлык исәнлекне кайтарамы дип белгәнебезчә ул инде теге начар авырудан э, үлеп китте кулларың аякларың булса кулларың аякларың булса башыңда соры матдә эшләсә дөрес эшләсә барысы да яхшы була бу сәламәтлек һәм инде менә шушы комплектующийлар дип әйтик эшләп торуы иң мөһиме бүгенге көндә шул күп кеше өчен Һәм дөрес юнәлештә эшләве ул уйларның. Һәркемнең үз юнәлеше дөрестер. Шуңа күрә һәркемгә үзнеке дөрес әйе. Ә менә синең барыбер дә сәхнә юлың турында, сәхнәгә булган өметләрең, планнарың турында сөйләшәсе килә. Менә хәзер яңа җырлар әкрен-әкрен барлыкка килә бит. Менә туган көнең уңаеннан музыкаль площадкаларда чыкты. Яңа җырың

Күп кенә вируслар яши. Менә шуларның берсе минем өчен ул ә, рифмалар, аны төрлечә атап була. Рэп, хип-хоп, анда ә, ритмын блюз төрлечә, төрлечә. Әмма дә ләкин менә ә, бу рифмалар дип әйтик инде. Ә, бу ритм ул канымда яши, мин аның аннан ничектер баш тартмакчы идем. Ә, ул бәлки бетәр дип уйлаган идем кайчандыр. Дә ләкин минем бар берничә дустым алар белмим дөрес әйтергә юк алар мине типкәләп торалар теге давай давай эшләргә кирәк эшләргә моны язырга кирәк бармы яңа җырлар брат алам каләмемне кулга һәм яңадан язам җырлар карагыз ничек әйбәт беләм синең иҗатны алар этәргеч булып торалар ул булса да ринат галиәскәр мин инде аңа заманында кушамат таккан идем танылмаган шагыйрь дип ул аны хэштег булып алды да Аңа зур рәхмәтемне белдерәм. Ә, иң авыр чакларда бик зур э, эмоциональ, мораль ярдәмче булып торды. Ә, әле күптән түгел генә тагын күрешеп, теге сөйләшеп, без гомумән алганда бик ә, инф, информатив обмен дип алышу, алышу дип әйтик инде. Шундый очрашулар безнең гади тормыш турында сөйләшә алабыз, теге сәхнә тормышы турында сөйләшә алабыз. Илназ Гарипов, Айваз Садыров, бу инде, әлбәттә, шулай ук э, иҗади кешеләр, э, шәхесләр дип әйтим. Әле безнең тагын бер дустыбыз бар арабызда, аны да әйтеп китәсем килә, ул булса да Фаил дустыбыз. Э, бу кешене иҗат форматында бер кем белми, әмма дә ләкин без җыелган чакта фотоларда бу кемсең, бу кемсең дип сорап торалар. Ул да әлбәттә теге Бик зур ярдәмчебез барыбызга да һәм менә шундый кешеләрең яныңда булганда, сине этеп торганда, синең бернинди дә бүтән чараң калмый. Әйе, бу чыннан да иҗат кешесе өчен бик мөһим момент, бик. Шуңа күрә әйтәм бит, бермәлне шулай җыелышып утырганда, син нәрсә утырасың?

Аннан да эшләргә кирәк. Эшләргә, сиңа эшләргә кирәк дип, менә шундый безнең бит әле э, бик кызыклы момент булып алды. Э, безнең дип түгел инде. Минем бер җырым бар, сәхнәнең чын йөзе дип атала ул. Әйе. Ул җырда э, Илсия Бадретдиновага кагылышлы юллар бар. ул инде татар җыры турында, татар җырының бер елы турында кемгә кызык тыңлап алырсыз. Һәм инде без Ренат Галиаскар белән күрешкәч, Илсия Бәдретдинова да утырадыр. Без утырдык та, мин әйтәм, исәнмесез, ул әйтә, исәнмесез дип. Һәм Ренат менә болай каранып утыра. Сугышыгыз инде ди. Мин әйтәм, типа, нәрсәгә сугышырга? Ә Илсия Тыңламаган булган э, ялгышмасам, һәм инде без бу хакта да бер сәгать тирәсе сөйләштек. Мин минем өчен менә э, бик э, шундый яхшы тәэсир Илсиягә карата менә ул адекват кеше. Менә адекватның зур а хәрефе белән адекват кеше ситуацияне төрле яклап без менә сөйләшеп алдык та Менә шулай. Ә, шуннан соң дус, дуслашып та киттек без. Шуңа күрә менә ә, мондый этәргеч кешеләр була торып ә, иҗат итмәү, минемчә, әле алар бит ә, теге хисләрдә уйныйлар. Синең син сәләтле кеше, тавышың бар, син рифмаларны туры китерә аласың, син менә э, гәүдәң бар, син нәрсә утырасың син, нәрсә көтеп утырасың? Кайберәүләрдә ул юк, алар теге сәхнәгә чыкмакчы булалар. Ә син нәрсә утырасың? Һәм инде бу чыннан да ниндидер э, им- Уйландыра. уйландыра. Мин инде э, гел әйтәм, теге сезгә читтән яхшырак күренә. Мин ү- үзем турында бер нәрсә әйтә алмыйм. Иртә белән уянам, көзгә карыйм, көзгә карыйсы килми. Менә бар булганы минем үз турында э, шундый фикер. Ә кеше э, читтән караганда, читтән э, күзәткәндә бәлкем бәлкем шулайдыр. Минем бер күрә белгән кеше күзәтсә. Әлбәттә, чөнки минем бер зур гына ул комплекстер дип уйлыйм мин бар шундый психологиядә термин ә, синдром самозванца дип атала самозванец татарчасын ә, бәлкем булса аста менә монда язып җибәр менә, менә болай лили язып җибәрер ә, ул нидән гыйбарәт менә сиңа нәрсәдер бирелә яме аллаһ тәгалә сиңа нәрсәдер бирә Бүтән кешеләргә бирмәгән әйбер. Һәм син уйлыйсың, ә мин лаекмы моңа? Син үз-үзеңне бетерә башлыйсың. Миннән лаеграк кешеләр бар. Менә менә бу кеше мәсәлән, ул тырышрак, ул менә теге, аның тавышы бар, аның сәләте бар яки бүтән юнәлешләрдә булса, бүтән э, ниләре бар. Менә шулай бер миндә көчле һәм мин әлеге мизгелләрдә белмим ничек аны менә басырга яки бетерергә. Менә ләкин психологка барасым килми. Үзеңдә эш инде алар барысы да. Әлбәттә. Әлбәттә. Үзеңдә эш. Үзең белән үзеңне якалап алып. Менә. Һәм син миңа шулай э, теге ачык җавап бирмәдең. Бүген бармысың сәхнәгә кайту теләге? Чыннан да менә Күңелдә язылган җырларны Мин сиңа сорау белән альбомга чыгарып тамашачыга кабат җиткерү. Мин сиңа сорау белән сорауга сорау белән җавап кайтарам әле. Сәхнә нәрсә соң ул бүгенге көндә зур сәхнә? Менә ихтыяҗ э, кара менә бер нәрсә борчыймы хәзер соңрак бәлки мин сиңа җавап бирермен чөнки сәхнә ул һәркемнең үзенеке бит инде мин берчә күрәм син икенчечә күрәсең э, тамашачы Өченче терлек күрә, шуңа күрә монда теге менә алгебрада бар, менә бу бу шулай кагыйдә дигән, ә монда юк андый тасвирлама дип әйтим инде. Нәрсә нәрсә борчый мине һәм менә бу шушы минем әйләнә тирәмдә эшләгән кешеләрне име бүген менә өлкән буынга тыңларлык җырлар бар алар яраткан җырлар һәм Өлкән буынга әле эшләрлек кешеләр бар. Һәм урта буынга нәрсәдер бар, имме, мин әле кемнеңдер концертларына йөрисем килә, барып, барып кайтасым килә, әллә нигә бер булса да, имме. Ә менә шул ук рэп юнәлеше, шул ук менә җиңел юнәлеш, безнең балаларыбыз тыңлардай, я булмаса, менә үсеп килүче буын тыңлардай, шул ук рэп юнәлеше, алар бит әкрен генә йомыла бара, аңлыйсыңмы? Татар сәнгатендә. Бу бит шулай ук сәнгатьне чикли безнең. Татар сәнгате бит ул бер төрле генә булырга тиеш түгел. Иң мөһиме әйбер бит менә бездән соң килгән буыннарның шул ук татарча сөйләшүе, татарча җырлавы. Соңгы арада менә бу уйлар боргычлый мине. Син әле балаларың мәктәпкә кергәч, сине дә боргычлый башлар алар. Борынгылардан кемдер әйткән, кызганычка каршы, теге исем фамилиясен әйтеп бирә алмыйм. Без калдырганы балаларыбызга, аларга кирәк булмаячак, теге тулаем без теләгәнчә. Әйе. Алар өчен аларның замандашлары кирәклесен эшләячәк. Эшләячәк. Син үз замандашларың өчен эшлисең. Мин гомумән алганда мин иҗат итәм. Мин эшләмим. Минем теге әйтәләр бит целевой аудитория, төп аудитория. Мин белмим кем минем төп аудиториям. Мин тыңлаучылар өчен эшлим. Минем әйткәнем бар, теге тыңлаучылардан бер кеше калса, мин хәтта аның өчен иҗат итәчәкмен. Чөнки музыка теге минем өчен ул минем персональ психологым. Әйтә алмаган әйберләрне мин утырам да язам. Шуңа күрә юллар арасында менә өлкән кешеләр тыңлаганда әйтәләр, бу нәрсә, нәрсә соң бу? Менә бу язды да и рифмага туры килмәде, менә бу җирдә, теге җирдә туры килде. Һәм менә бу җөмләдә әйткән сүзе икенче җөмләгә туры килми. Ә юллар арасында карарга беркем теләми. Чөнки э, бүгенге көндә безнең э, эстрадада теге артык җырлар балаларга чәйнәп бирәләр бит, теге тешләре булмаган балаларга. Чәйнәп бирәләр дә авызына тыгып куялар. Уйланырга, э, ниндидер фикер йөртер өчен җырлар бик сирәк. Бу бит инде э, Мин белмим, бу кемнең проблемасы? Бу безнең тыңлаучының проблемасымы? Иҗат итүчеләрнең проблемасы? Гомумән алганда безнең проблема бу. Яки бу минем проблемам, минем караштан гына проблемамы? Дөресен әйтә алмыйм, тик бу менә минем уй фикерем. Мин шуңа күрә миңа әйтәләр, ник син э, теге шаян, э, күңелле җырлар язмыйсың? Теге менә радиода җырлы тә-тә-тә-тә-тә дип. Мин андый җырларны көненә алтыны яза алам, җидене яза алам. Бер вот теге бернинди кыенлык күрмичә просто сүзләрне куй аннары икенче җырга җырга күч тә сүзләрен алыштыр урыны белән монда бернинди авырлык юк ә, мәсәлән э, чыккан җыр э, туган көнгә чыккан җыр э, теге сөлге чигәм дигән кушымта белән Ул җырны ике ай яздым мин. Минем психланганны хатын гына белә. Кабинетта өшеп йөргән әйберләр анда, теге прям конкретный психозга килдем мин, чөнки 4 сәгать утырасың, каләм тотып дәфтәр алдында һәм бер нәрсә яза алмый. Юк, буш. Э, теге каналы күрсәтмәгәндә белый шум бармы теге ак та, ак тавыш да. Менә шундый нәрсә. Котырып бетәдер ием. Хатын әйтәдер, Утыр машинага берәр җиргә барып бар китеп тор. Монда тынычрак булыр иде. И үзеңнең башыңа ниндидер уй-фикерләр бәлкем кирер дип. Венера Паганиева белән яздырылган җыр э, Бигайбә дип атала. Ансы 6 ай 6 ай язылды. 6 ай бер җыр. Менә ничектер шулай. Бигайбә. Бигайбә. Ә мондый теге банкет җырларын җырларга, ә, точнее, дөресрәге банкет банкетта җырла, җырлана торган җырларны язарга берни авырлыгы юк. Ләкин синең Мин язмыйм андый, мин, мин андый җырлар язмыйм. Ләкин бу синең турыда түгел. Юк. Минем өчен мөһим иҗат, минем өчен эз калдыру мөһим. ниндидер үземнең кичерешләремне, үземнең бүгенге көнгә карата карашымны җырларга туплап, бу информацияне яки бу полуфабрикатны дип әйтик, син әйтмешли буыннарга калдырырга. Бәлкем 100 ел үтәр, кемдер тыңлап карар да әйтер, ә бүгенге көндә дә шулай ук бит. күп кенә җырлар элеккеге җырлар син тыңлап кара мәсәлән э, тирән фикерле җырлар бүгенге көннең чагылышы э, әлбәттә анда күреп була чөнки кыйммәтләр дәвам итә инде буыннар арасында да иске найкларымда әле дә чит илләр тузаны әле дә тузмаган син сөйләмә тузга язмаганны сөйләмә ни була

Һәм Шәкүр, икесе бергә уртак фикерне тиз табалармы? Аларның конфликтлары юк. Юк. Чөнки Шәкүр ул Алмаз Корбановның яки Әмирхан Корбановның э, бу шулай ук минем икенче исемем социаль челтәләрдә мин шулай язылган. Алмаз исемем мин паспортымны алыштырмадым, шуңа күрә Ә, кемгә уңайлы алмаз дип дәшә, кемгә уңайлы ал... Э, Амирхан дип дәшә, кем Шәкүр дип дәшә, аермасы юк гомумән алганда. Ә, боларның өчесенең дә бер конфликты юк. Чөнки алар өчесе дә бер кеше. Ә, бернинди Ә ни өчен шундый күп тәхәллүсләр кирәк? Рэп юнәлешендә бу киң таралган бу күренеш, чөнки ниндидер альтер-эго яки икенче э, караш, э, теге бер кешенең икенче карашы, э, менә мәсәлән, нидән зур сәхнәдән киткәч, профессиональ сәхнәдән киткәч дип әйтик, мин Дали тәхәллүсе белән эшләдем. Хәтерлим. Бу тәхәллүс астында язылган җырларның 90 проценты Шәкүрнең иҗатыннан, минем иҗатыннан түгел, яңгырашыннан аерылып тора. Алар бүтәнчәрәк. Менә бүгенге көндә тыңласаң, мәсәлән, беренче альбомны, икенче альбомны һәм өченче альбом шул тәхәллүс астында чыкты. Мин аны шулай нигә мәйданчыкларга кертергә тырышырмын. Анда чагыштырып була. аермасы бар. Бу тәхәллүс, икенче тәхәллүс астында эшләү, бу тормышның бер этабы. Һәм инде теге төрле тәхәллүсләр белән эшләү бернинди кыенлык, бернинди проблема китерми. Бәлкем, татар сәхнәсендә иҗат итүче кешеләр куркалардыр, чөнки аларны бер исем фамилия белән беләләр. Әйе, ә тәхәллүс астында эшләсә, бу бит Яңадан бөтенесен нольдән башлап, үзеңә тагын исем ясарга кирәк дигән сүзне аңлата. Татар сәхнәсендә гомумән алганда бер тискәре күренеш бар. Бездә ниндидер яңалык кертергә яки нәрсәдер үзгәртергә яратмыйлар. Чөнки нәрсәдер үзгәртә башласаң яки яңалык кертсәң, син үз-үзеңне дискомфорт зонасына кертәсең. Ә бу зонада инде исә теге табадагы елан кебек хәрәкәтләнергә кирәк, нәрсәдер эшләргә кирәк. Күбесе зур массага ошарга тырышалар. Теге менә мин шундый яхшы э, социаль шартларда бөтен кеше яхшыдыр инде ул гомумән алганда. Бары, бары тик яхшы ракурслардан күрсәтә үзен, э, матур сөйли, матур белмим, тота үзен. Менә ләкин тормышның социаль челтәрләрдән кала э, бүтән э, чын ягы да бар бит. Чын ягы да бар. Шуңа күрә үзеңә идоллар теге э, ясарга кирәк түгел. Үзеңә теге кайбер кешеләр бит сәхнә кешесен күрсәләр, ничектер югалып калалар. Хәтта күргәнем бар кешеләрнең куллары калтырый башлый. Бу бит нәрсәне аңлата? Кеше телевизорда, кеше радиода һәм хәзер ул монда үзе. Ул кеше шундый ук, әйтәм бит теге, йолдыз тузаннан ясалган тире, э, җон һәм ит сөякләр белән бер неге җыелган. Барысы да гап-гади. Бүген нәрсәләр турында хыялланасың? Нәрсәләр, нинди планнар белән яшисең гомумән? Мин планнар турында сөйләмим беркемгә дә. Минем хыялларым да бар, планнарым да бар, әмма дә ләкин бу ябык китап. Мин бу хакта беркемгә берәр нәрсә әйтмим. Чөнки э, кешегә әйтеп куясың да, ул аннары чынга ашмый, яки үзенчәлекле рәвештә чынга аша, һәм инде кеше сиңа карап тора. Булмаган бу малай. Нәрсә малай, булдымы? Шуңа күрә барысы да монда. Аллага тапшырган дип әйтәсе генә инде. Бүген менә синең тормышыңда бик кыйммәтле дип әйт атаган әйберләр дисәләр, син нәрсәне әйтер идең? Менә өч сүз белән генә. Гаилә, янымдагы кешеләр һәм безнең сәламәтлегебез. Шул гына. Ә музыка? Музыка бит инде ул Болар булса, музыка булыр. Әлбәттә. Арттан этеп торучылар булмаса, ул янымдагы кешеләр, гаиләм булмаса, аңлап торучылар, инде сәламәтлек булмаса, э, хәтерләсәң, э, музыка белән шөгыльләнгәндә э, тавыш связкаларына ике тапкыр операция булды кайбер җырларда ул хәтта аны ишетеп тә була тавыш ул утырып беткән мондыйрак тавыш кемдер язган иде бу тавыш вообще сексуаль дип мондый сексуаль тавышны үзегезгә булсын миңа кирәк түгел рәхмәт шуңа күрә Менә музыка ул көнкүрешнең, тормышның бер өлеше. Яныңдагы гаиләң булса, яныңдагы кешеләр булса, гаскәрең булып торса, һәм инде сәламәтлегең булса, барысы да була. Ашарыңа була, эчәреңә була, э, көлергә була, шатланырга, бергә елашырга була, музыка язарга була, сәхнәдә чыгарга була. Коткарырга була. Коткарырга була, әлбәттә. Э, без инде теге сменадагы егетләр белән бер, бердәм э, булып бетеп, төрле ситуацияләрдә булдык. Утта да булдык, суда да булдык, биеклектә дә булдык. Шуңа күрә аларга шулай ук э, бары тик яхшысын гына телисем килә. Э, гаиләләрендә, эшләрендә э, зур рәхмәтемне белдерәсем килә. гомумән алганда барлык кешеләргә бар менә э, тамашачыга нидер әйтер сүзләрең һәм без синең белән э, инде әкрен генә нокта да куярбыз иң авыры ул э, тамашачыга ниндидер сүз фикер әйтү фикер әйтү чыннан да чөнки теге кайбер тапшыруларны карап утырасың һәм инде ахырда сүз әйтегез әле дип кеше нәрсәдер әйтә башлый һәм син күрәсең кешенең Әйткән сүзләре әзер түгел. Әзер түгел генә түгел, ул аннан килмәгән. Ул кешедән чыкмаган сүзләр. Теге тәңгәл килмиләр. Бу кеше белән әйтелгән сүзләр тәңгәл килми. Шуңа күрә теге урыслар әйтә, на злобу дня дип үземнән чыгып әйтәм, сау сәламәт булыгыз, бердәм булыгыз һәм бәхетле булыгыз һичшиксез. Нинди генә ситуацияләрдә булмасагыз, һәрбер караңгы көннән соң таң ата диләрме? Шуңа күрә шулай. Кояш барыбер чыгачак. Әлбәттә. Бик зур рәхмәт сиңа, Шәкүр. Үзегезгә рәхмәт. Бүгенге әңгәмә өчен. Үзегезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен, әлбәттә. Шундый бераз психолог кабинетында утырган шикелле булдым. Дөнья тукта. Дөнья тукта. Зур рәхмәт. Рәхмәт әле алда синнән перспективага көтеп калабыз җырлар теге шкафның соңгы комодына бикләмә утыр яз бармы яңа җырлар брат дип сораганда бар дип әйтерлек булсын берүк мин э, гадәттәгечә языла дип әйтәм язылу процессында язылу процессында чөнки җыр чыгару ул чыннан да зур процесс авыр процесс теге аңлашыла иә былай гына түгел аңлашыла уңышлар сиңа барлык өлкәләреңдә тормышыңның иҗатыңда эшеңдә коткару эшендә бигрәк тә зур сәлам зур рәхмәт безнең съемка съемочный группадан дип әйтик безгә ярдәм иткән өчен шулай ук бергә эшләп алырга туры килде бит бәләкәй генә эш булса да әйме

Хөрмәтле тамашачыбыз уңышлар көтелибез, нәкъ бер атнадан кабат күрешербез. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.